Roman, mmesi ɛ, Charismatic anaasɛ Pentecostal churches no, obiara nni hɔ a ɔyɛ sɔfo, efisɛ para koraa no wɔnni bi. Na coronavirus yi baa yei na ama wɔn to atue na adi adanseɛ pefee sɛ wɔnni hwee. Nti expectation ne yɛ dɛn after coronavirus yi? Deɛn na wo. Nsɔre bɛgu
Me me me botae, m'anidasoɔ ne sɛ nsɔre bɛgu efisɛ asɔre amɛboa ɔman no sɛ. Nsɔre bɛgu. Nsɔre bɛgu. Nsɔre no gu awie. Because ɔmo eh, asɔfo no to adan. Ɔmo eh, masa masa na o nti obi nim asɔre obi bɛkɔ ɔnkɔ. Ɔbɛn amanfoɔ nti ne nsa ekura kɔ kyii ni mete sɛ yɛsɛ no wɔyɛ council. Ɛna mekyerɛ sɛ ɛno na yɛnte ebinom ase no, nanso so wɔn sɛ adeɛ nteɛ, nanso biribiara wɔ n'awieɛ. Baabi a ɛduru yi, Reverend ɔbɔfoɔ no. Deɛ ɛna bi wɔ si teɛ no, ɛso bɛhwi. Ɛbɛ ɛbɛhwan. Okay. Mmadwemma na ɛwɔ mu no nyinaa bɛhunu sɛ, mm, papa yi a ne yɛdi n'akyi no. Saa na ɔyɛ wɔn nsɔre bebree gu wɔn man mu. Mebatɔ ɛɛ ɛɛ ɛɛ yɛfrɛ no sɛn ɛɛ aberanteɛ aberanteɛ a ɛɛ ɛɛ ɛɛ apɛrɛku ma dɔta ɔwɛn apɛrɛku ma dɔta wɛn apa life. N'asɔrdan yɛ esi wɔ Agya Junction bia. Watɔn ama hwan a? Watɔn ama Nana Accra daa. I see. Wɔn sɛ dade deɛ yɛwɔ Egugu. yɛwɔ asɔrefoɔ bi- asɔfoɔ bi a epiepie olden days no a sese ɔɔpɛ wɔn din a ɔnya ɛnɛ apreku ne se nyinaa atutu ɛma sese wa- ɔte kasoa hɔ baabi a ɔnyɛ asɔre biom Upper life saa. One touch no mo ne Jesus Buleza no mo ne nea keka ho. Wɔn nyinaa ni system no. Na mi bisa last question. Yes sir. A ehia mi paa. Yes sir. Na asɔre no egu a sɛ ɛsom bɛn? Ɛsom no yɛ kɔ akɔkɔ yɛ nananom som no sɛdeɛ ɔka kyerɛ wɔ Jeremiah six sixteen sɛ monko gyina ɔkwan no san mo mmisa baabi a tete atempɔn no da na momfa so. Jeremiah six six. Verse number sixteen, Ɔyɛatwerɛ wɔ mo Bible no sɛ monko, yeah, monko gyina ɔkwan no so na mommisa tete atempɔn no na momfa so na mobɛnya ɔhome de ama mo kra. Nanso wɔn se wɔn mfa so. Paapa, amammerɛ yɛnto ntwene, Nana Badu kaa to nnwom. Kofi ka nti ma wo kɔ akɔhwehwɛ na fa to program no ase ok ɔse amammerɛ yɛn nto ntwene amammerɛ yɛn ntoto no ase amammerɛ momma yɛn nsɔ mu yie Ghana man yɛde amanneɛ yɛde amammerɛ na akyikyireɛ Asanteman yɛde amanneɛ yɛde amammerɛ ne atoromuadeɛ na akyikyireɛ Nkran. Yɛde amammerɛ, yɛde amanneɛ na ɛkyekyɛ Takoradi, Cape Coast no mu ne nea ɛkeka ho, Mangassim no mu ne nea ɛkeka ho. Yɛde amanneɛ, yɛde amammerɛ na ɛkyekyereeɛ. Enti sɛ yɛansan ankɔfa saa adeɛ no na yɛse yɛbɛdi saa Oburoni Pretee no akyi a, Paapa, yɛbɛka akyi. Ɛno na Nyankopɔn Eno asase yaa efua kokoko. Wada asɔfoɔ no adi sɛ wɔn nni tumi. Seisei Ghana ha, me deɛ menim sɛ asɔfoɔ anim agu ase. Na nnipa bebree nso so ahunu sɛ asɔfoɔ anim ayɛ dɛn? Agu ase. Nea ɔnhuiɛ a ɔse ɔbɛdi asɔfoɔ no akyi no, Ɛyɔ sesei sɛ after coronavirus no sɛ akane no na kristosom ɛyɛ eighty percent a ɛso bɛte aba sixty percent anasɛ fifty percent ansa anasɛ forty percent ɔmo nnya eighty percent no biom bcɔ efisɛ ɔmo te ho adeɛ adi ama yɛhu sɛ kristosom ahoɔden. Ɛ me se Kofi Kɛntɛman ɛyɛ a na me ka ɛsoro Kristosom ɛna ɛsono Nyamesom. Ok. Nti yɛ wɔ Kristosom ɛna yɛ wɔ Nyamesom. Ae. Na Kristosom no ɛyɛ dɛn? Ɛnyɛ Nyamesom? Ɛ dabi ɛnyɛ Nyamesom. Oh. Kristo nyɛ Nyame? Ɔnyɛ Nyame. Ɛ Jesus Christ ɔnyɛ Nyame. Na ɔyɛ dɛn? Onipa ba. Ne maame Mary ne papa Yosef mpo, na Yosef kura nteaseɛ sɛ ne yere a ɔne no ndaeɛ no, ɔnyem. Enti na ɔsusu sɛ ne yere Mary no koraa wabɔ adwaman. Enti saa nyinsɛn no koraa no, ɛnwie mudie. Efisɛ abakɔsɛm mu kyerɛ yɛn sɛ barima ne ɔbaa hyia a ɛna wɔnyinsɛn. Nanso so yɛse Honhom Kronkron na ɛne Mary bɛdaeɛ? Na Honhom Kronkron ɔfaa ɔbaa? Ɔh, wote aseɛ a ɛnyɛ yie. Ɛno deɛ gye sɛ yɛkɔ abisa yie. Wohu sɛ dɛn nti? Enti yɛn yɛn mu binom no, yɛnte aseɛ sɛ Honhom Kronkron ankɔfa ɔbaa bunu biara wɔ Yerusalem na ɔkɔfaa Yosef nkanan. Yosef, Yosef kɔkaa yɛn nso so a, ɔse Yosef mmoa n'ano.

Canada Japan ayɛ ade papaapa na Nyankopɔn wohu sɛ ɔse ɔnkɔ asɔre ɔnkɔ asɔre nipa binom se Nyamesom no yɛn som wɔ asɔre dan mu o service to mankind is service to God eti service to mankind no ɛyɛ Nyankopɔn nipa na ɛsɛ sɛ woyɛ adeɛ no ɛde ma no no ɛnyɛ nipa eti deɛ yɛ nua Canada Japan ɛyɛ no bra emu da no befiri hɔ. Wayɛ ade no yɛ ma no mo. Sesei ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ Manase abɛka ne ho ɛna Demon Breaker nso so abɛka ne ho a wɔn nyinaa ɛɛboa yɛn nyinaa koraa yɛba akɔka ho ama yɛakyerɛ sɛ o saa na Kristosom amɛboa ɔman no.
Wo last words. Kakra a mepɛ sɛ meka kyerɛ abusua no nyinaa ne sɛ. na na ɔkogye aman yaw no nsɛnnie. Na mese, ɛnyɛ abosonsom no na ɛnyɛ o, ɛnyɛ yɛn nananom a wɔkɔ asɔfoɔ no akɔ wɔn nkyɛn sɛ wɔnyɛ biribi mma wɔn no na ɛnyɛ, na mmom wɔn ankasa ankasa wɔn anom asɛm no a wɔde kɔeɛ no na honhom no reyɛ dɛn? Reyɛ adeɛ ama wɔn. Na honhom no nso so, Wobɔ no paa a, ɔbɛka kyerɛ wo sɛ, Ɛso mmusuo, ɛso nsunsuansoɔ, ɛso ka, ɛso amanehunu biara, wo na wobɛyɛ dɛn? Wobɛdi wo akyi. Wo na, wo na wobɛfa. Ɛnyɛ ɔno. Enti animguaseɛ aba yi, obi nim anim agu ase. Reverend ɔbɔfoɔ anim agu ase. Apalafo anim agu ase. Abusua no nyinaa anim agu ase. Wei na ɛredi adanseɛ. Enti kakra a meka ama adasamma nyinaa ate ne sɛ, mpabokyɛw, sɔfoɔ biara nni Ghana ha, ɛna asɔfoɔ nni Ghana ha nso, nea asɔfoɔ no nenam adinsifoɔ so na akɔmfoɔ din ba mu, adinsifoɔ din ba mu no, ɛmfiri adinsifoɔ no, na mmom ɛfiri wɔn a wɔkɔɔeɛ no, sɛdeɛ memaa Kofi Kantriman mfatoho sɛ, sekan ɛyɛ paa, ɛnna yɛde yɛ biribiara wɔ gyaade, na Bere a wobɛma so na wode betwa wo nua nipa no, ɛyɛ bɔne. Aduane, wodi nni bebree koraa mpo a, ɛyɛ bɔne. But wo deɛ, wobɛbɔ wo tirim sɛ wobɛdi, wodi wie a, wo ho na ɛbɛkyere woɔ. Enti na Bible, wɔn Bible no sɛ, deɛ wodua no, ɛnna wobɛtwa. Enti yɛn ahonhom no, wɔwɔ tumi. Kristosom bi nni ɔman mu a ɛwɔ tumi. Yɛn nyinaa yehu sɛ ɛsɛ sɛ asɔfo no nyinaa to atue saa na wɔn nyinaa kogye tumi wɔ yɛn nananom hɔ. Enti, ɔbɛ nyansani, yebu ne bɛ nka no asɛm.
Ɔbɛ nyansani, yebu ne bɛ nka no asɛm. Okay, abusuafo, ha na yɛde dwumadie yi a yɛyɛ yi asi. Ɛyɛ ɔsɛnkani Nana Yaw Kwesi. Ɔno deɛ, ɔno deɛ ɔkyerɛ sɛ ɔman Ghana a ɛte mu no, sɔfoɔ baako baako baako se, Enni ɔman a yɛte mu yi, na mmom wɔakɔ yɛn nananom na wɔakɔgyegye tumi bi na wɔde rebɛyɛ yɛn wɔn nneɛma na wɔtaa atwa bɔ yɛn nananom sɛ wɔn deɛ wɔn nna nyɛ papa nna ne sɛ bebree nti ɔno nso ɔnim asɛm no no mɛma wo werɛ mfi sɛ wobɛ subscribe to Kofi Gantman TV ne Gyataba TV. Yɛda mo ase bebree.

December thirty first night na wɔn hyehyɛ nkɔm ni obi anhyɛ coronavirus ho nkɔm ɛna obi nso so ntumi anhyɛ nkɔm sɛ nipa sei ɛna ɛbɛwu ɛwɔ coronavirus ho eti odiifoɔ bia asɔfoɔ ni Ghana ha odiifoɔ bia nso so ni Ghana ha ne kofie me nua wɔdeɛ mesrɛ wo anka wawie o program nanso maka asɛm baako sɛ ɛyɛ ebinom kasa a yɛsɛ asɔfoɔ papa wɔ ɔman mu ɛbakyɛw Obi bɛtumi akyerɛ me sɔfoɔ papa wɔ ɔman mu a menkɔ ne hɔ? Kofi ka nkyerɛ me a wobɛtumi ayɛ. Ɛna medi kan bɔ bi yɛ sɔfoɔ eh, Jomo ma gyigye din, sɔfoɔ Duncan William.
Eh, Pacho. Ɔnyɛ papa. Oh, adɛn? Oh, Duncan William na ɛkɔ bɔɔ mpaeɛ sɛ coronavirus ɛbɛdi three days, one week no, na coronavirus no ayɛ dɛn? Ayera. Ayera, me Pacho ɛyerae.

Ɔno nso ne deɛ no anto. Ei! TB Joshua ɛbaaeɛ. Obiara deɛ anto. Anto. Coronavirus afei na ɛdu four five thousand plus. Sika kɔ yɛn anim. Ɛn ɛkɔ six million ɛ ɛkɔ six thousand. Eti odiifoɔ bi ɛni Ghana ɛna sɔfoɔ bi ɛni Ghana obiara nto n'adwene mu. na obiara nsom ne Nyankopɔn wɔ n'akoma mu, obiara nsom ne Nyankopɔn wɔ n'adwene mu, obiara nsom ne Nyankopɔn wɔ dan mu, wopue na wohyia wo nua na ne ho kyere no a, na waboa no. Ɛno ara ne ne nyamesom no. Ɛmfa nkɔma obi a ɔse me na meyɛ man of God anaa me na meyɛ prophet anaa me na meyɛ pastor. Dabi. Piaw piaw piaw piaw ɛnna ɛbɛda ase ho ho nti ɛnna wɔn ase ɛɛ mo subscribe ma yɛ na ɛbɛsɛ adi nkɔmɔ akyire ɛwɔ bebree a ɛde brɛ mo videos ne bebree kakra mo ɛnna wɔn ase.